Әссәләмү галәйкүм ва рахматуллаһи ва бәрәкәтү хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем. Үзебезнең дин дәресләребезне шушы мөбәрәк булган изге Шәүвәл аенда гыйлем түгәрәкләребезне иншааллаһ дәвам итәбез. Һәм бүген без сезнең белән чираттагы бер хәдисне өйрәнеп китербез.

Хөрмәтле туганнарым, хөрмәтле кардәшләрем, без сезнең белән, әлхәмдүлиллә, барыбыз да таныйбыз, Аллаһы Тәгалә безне барлыкка китерүче зат дип. Без таныйбыз, Аллаһы Тәгалә безне нигъмәтләндерүче, ягъни барлык тарафтан үзенең киң рәхмәтләре белән, ризыклары белән инде, әлхәмдүлилләһи шөкер, безне сыйлап, ризыкландырып тора. Һәм иң мөһиме, без шулай ук аңларга тиешбез, вакыты килеп җиткәч, безнең тәнебездән җаныбыз чыгачак, Аллаһының рәхмәте белән. Һәм шушы җаныбыз чыккач, кайчан безне мәет иттереп, инде каберлеккә кәфенләп салгач, Раббыбыз Аллаһы Тәгаләнең рәхмәт-нигъмәте белән без бервакыт Кыямәт көндә кире торып басачакбыз. Менә шушыңа без иман китерергә тиешбез. Бу бик мөһим һәм динебез Исламның нигезләренең берсе булып тора. Икенчесе, пигамбәр галәйһиссәләтү вәссәлләм әйтә, ул ди, намаз кылу. Ягъни инде Аллаһы Тәгалә тарафыннан безгә, мөселманнарга, биш намаз уку фарыз кылынган. Һичшиксез, муллалар инде һәм остабикәләр бик еш сөйлиләр, намаз укырга, намаз укырга дип. Җәмәгать, бу бит тиккә генә сөйләнгән сүз түгел. Чөнки Аллаһ Сөбханәһү вә Тәгалә Коръәндә үзе дистәләгән мәртәбә изге китабында әйтә, Намазыгызны укыгыз, ди. Намазыгызны торгызыгыз, ди, намаз, сезнең өчен котылу, ди. Һәм Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам икенче хәдисендә әйтә, Җәннәтнең ачкычы намаз булып торыр, ди. Шуңа тагын безнең өстебездә, хөрмәтле туганнарым, әкренләп кенә бер намазны, аннары икенчесен, аннары өченчесен, аннары дүртенчесен, аннары бишенчесен, бөтенесен камил биш рәвештә, биш намазлы рәвештә без үзебезнең гомеребезне булдырырга тиешбез. Бу бик мөһим булып тора. Чөнки әс-саләту нур, намаз ул нур булып тора, безне туры һидәят, тәүфикъ юлы белән алып бара торган Аллаһы Тәгаләнең бүләге, гыйбадәт булып тора. Өченчесе, Вә тасумур рамадан дигән пигамбәр галәйһиссәлам, ягъни Рамазан аенда руза тоту. Без инде руза гамәл гыйбадәте белән сезнең күбебез таныш. Кемдер инде рузаны тулаем, Ай рәве, ай дәверендә тота. Кемдер инде тугызышар, кемдер алтышар, кемдер өчешәр көн, кемдер берешәр көн тотып карый, шулай бит? Әлхәмделилләһи шөкер, ләкин, җәмәгать, әкренләп кенә без үзебезнең инде тормышыбызны Рамазан аенда тулаем рәвештә уздырырга тиешбез. Ашамлык, эчемлектән генә тыелып түгел, иң мөһиме үзебезнең күңелләребезне тыярга өйрәнергә тиешбез. Чөнки Рамазан, гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә, ул җандыру дип атала. Һәм нәрсәне җандыру? Үзебезнең йөрәктә, күңелебездә булган начар хисләребезне, төрле тәкәбберлек кебек чирләребезне Раббыбыз Аллаһ Тәгалә шушы Рамазан аенда җуып җибәрә. Әлхәмделилләһи шөкер. Дүртенчесе инде ул, Пәйгамбәр галәйһиссәлатү вәссәлам әйткән, зәкят түләү, ди. Динебезнең дүртенче нигезе, ул, без, мөселман кешесе, кайчан, инде үзенең байлыгыннан, мал-мөлкәтеннән мескеннәргә кырыктан бер өлешен чыгара. Ләкин бөтен мөселман да зәкятне түләргә тиеш түгел, хөрмәтле туганнарым. Зәкятне түли ала бай кешеләр. Һәм ул байлык дигәндә, ул 82 грамм алтыннан күбрәк булган байлыклы кеше. Ә ул 82 грамм бай, э, ни грамм э, алтын, ул ким дигәндә бер 160-170 мең сум тора бүгенге акча белән. Шуңа дагын, әгәр синең 170-180 э, мең, 160 мең акчаң ята икән, һәм син аны ел дәверендә тотмыйсы икән, яки шушы акчадан да тагы да күбрәк ята икән, лишний булып тотылмый икән, ул вакытта син елна бер мәртәбә шушы акчадан 40-ка аны бүлеп бер өлешен мескеннәргә, ятимнәргә чыгарга тиешсең. Һәм Аллаһ синнән шушы биргән зәкатең аша синең күңелеңе пакълый, чөнки зәкатнең икенче исеме, ул, пакълану, күңелне пакълау, малны пакълау. Ин шәә Аллаһ. Һәм инде нигезебез бишенче диндә булып тора, ул да булсын хаҗ кылу, хөрмәтле туганнарым. Хаҗ ул, пигамбәр галәйһиссәләтү вәссәлам әйтә, мөселман кеше гомерендә ким дигәндә бер булса дагын булдырга тиеш аны, Ким дигәндә дә бер. Шулай бит, нигә? Чөнки ул безнең Алла Субханәһү вә Тәгалә тарафында зур бурыч булып тора. Мән истатаә иләйһи сәбиля дип Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә, кемнең көче-хәле булса, юлга чыгарга, кемнең мал-мөлкәте булса, шушы юлны түләргә, һәм инде кемнең мал-мөлкәте булса, үзенең газиз хатыннарына, балаларына, әти-әниләренә калдырырга, ул вакытта хаҗга чыгып, хаҗны үтәп кайтсын, ди. Һәм әлхәмделилләһи шөкер, хөрмәтле туганнарым, менә шушы биш нигез динебез исламның инде терәге булып тора. Һәм инде шушы биш нигезне мөселман кешесе гомере дәверендә булдырырга тиеш. Ничек без бәләкәй булганда сезнең белән җәмәгать инде егерменче размер аяк киемне киябез һәм соңрак инде егерме биш, утыз, кырыгынчы размерны, ә кайбер абзыйлар да инде күргән бар кырык бишенче размер түфлиләр дә кияләр, шулай бит, аяк үскән кебек, кеше үскән кебек, Безнең инде дини үсеш тә булырга тиеш. Әкренләп кенә бер намазны укый башласак, әкренләп кенә өч өч көн руза тота башласак, әкренләп кенә садакасын бирә башласак, без сезнең белән елдан-ел үсергә тиешбез. Бер намаз урынына ике намаз укырга тиешбез, өч көн ураза урынына алты көн уразасын тотырга тиешбез, әкренләп кенә садака биргәч, көч-хәл булып зәкят бирергә тиешбез һәм дә инде вакыты килеп җиткәч, иншаАллаһ, без сезнең белән инде Әлхәмделилләһ, Аллаһының иң мөкатдәс изге урыны Мәккәгә барып, Аллаһ каршында инде, ни Кәгъбатулла каршында Аллаһы Тәгаләгә инде үзебезнең хаҗ гамәл-гыйбадәтебезне үткәреп башкарырга тиешбез инде. Аллаһ разый булсын шушы гамәл-гыйбадәтләрен башкаручылардан. Кем әле беренче адымнарда гына бар, Аллаһ Тәгалә аларга ярдәмнәрен бирсен һәм ин шәә Аллаһ инде барчаларыбызны Аллаһ Тәгалә ярлыкап, үзенең изге оҗмахлары белән шатландырса иде.